Atĩ wona wang'otha-ĩ, wage kũnyonia magego, ngũingĩra gĩcegũ na nĩnguona mambũri. Maitũ oimire mbũri, we ũkoima rũkere cũ, tondũ ona thoguo-ĩ, ndarĩ agũra maitũguo. Kĩnyonie wendo, ndeithĩrĩrie thoguo ĩ, ngũgũra maitũguo atĩ. Kĩnyonie wendo, nĩguo ndeithĩrĩrie thoguo ĩ, ngũgũra maitũguo. Nĩ thayũ? Nĩ tondũ ciumaga ũthoni ũyũ, igathiĩ ũthoni ũcio ũngĩ ĩ. Ĩni, okorwo tũtirenda kĩagararo. Tondũ nĩwe mũkũrũ rĩ, kwanyu rĩ, tũgũcirana thoguo? Thiĩ ndĩmũnengere. Hĩndĩ ĩyo ndegũgĩtĩte mama. Kũmũnengera ũguo. Ee, cithiĩ ithiĩte. Ĩĩ ndagakĩrĩo nĩ kĩagara rĩu. Ĩĩ na kũrĩa ciĩga ũguo. Nĩwakĩigua? Tondũ okorwo kũrĩ indo iratindĩka andũ na kũrĩ andũ we, nĩ kĩndũ gĩtagwo kĩagararu. Yaani kaba ũkorwo wĩna thiirĩ, kaba mũkorwo na thiirĩ, atĩ thiirĩ nĩ tũkarĩha, thiirĩ nĩ tũkarĩha, gũkĩra tũrĩhe thiirĩ na tũrĩhe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ĩtagĩrĩire, ũkore nĩ hagĩa kĩagararu. Rĩu kĩu nĩkĩo kĩrainamia andũ. kĩu nĩkĩo kĩratwara andũ kũrĩa kwa ngomi Ĩ, na makinya kũrĩa tondũ inyuĩ mũtikĩũĩ rũgano rũu wega Ĩ, nĩ mwa- mwakĩigua Ĩ, makinya kũrĩa mambaga magathiĩ makerwo harĩa matereire ikinya Ah, mũthee akona "Ah, kumbe nĩguo atanaikaikara ũcio nake njamba ũrĩa ũramũreheire akamũkora kuo tondũ kĩrarĩa mũtwarĩrwo mũtwari na mwagararwo eh, na mũgũrwo na mwana wa mũgũrwo wakĩigua eh, acio nĩ andũ karũndũ marĩo nĩ kĩagararu kĩmwe no makinya kũrĩa make- makamba makahũrwo iboko ĩ makĩonagio haha nĩho ũrorĩire haha nĩho ũraterĩire ikinya ini ũraregire gwĩka ũũ nĩkĩ rĩu nĩwakĩigua na akaheo jukumu ya kũgĩra ũcio ũngĩ tondũ onake ndamũririkanirie onake atakĩririkanire so nĩ kaba thiirĩ tondũ thiirĩ tũngiuga nĩ tũkũrĩha ona nĩ tumaga thibitarĩ mũndũ anyitĩtwo nĩ watho wa ndwari. akauga niĩ nĩ ndetĩkĩra nĩ ngũrĩha ĩ ta nĩ heo indo muone ũrĩa ngũtwara mũndũ ũcio akarekio nĩ watho akarekio nĩ mbara akarekio nĩ ndwari ĩyo na ũgakora mũndũ ũcio nĩ ahona na nĩ auma thibitarĩ ya ti ũmwe tũthaithanĩrĩire akauma thibitarĩ nĩ tondũ wa kuga nĩ egwĩka atĩa nĩ ekũrĩha. akohoranio na ndwari ĩrĩkũ? Ndwari ĩyo na watho ũrĩa ũkohorwo cira ũcio ũgacirwo wega nĩ maithe, na maũndũ ma mũndũ ũcio ũkaigwo nĩ marangĩrwo, mũndũ ũcio akauma thibitarĩ na ndarĩ ararĩha thiirĩ, ĩĩ nĩ gwĩtĩkĩra etĩkĩra atĩ nĩ ekũrĩha thiirĩ, ĩni na auga nĩ ekũrĩha ũrĩa wagĩrĩire, ũguo nyende kũu nyume thibitarĩ njũke nyambe nyenjere, nĩgetha menye kana he kĩagaru. na njoke heo hinya wa gũthiĩ gwetha indo. Nĩ wakaigua? Rĩu andũ arĩa maga kũrekio ũkarekio nĩ watho, Mũrungu Mwenenyaga akũhonia o nake nĩ wakaigua ti mũrĩa ng'ũũrũ. No kaĩ nawe nĩ wa promise ndũgaikare mũno tondũ indo nĩ ũkũheo, waheo indo rĩ, ndũgagĩke atĩ maũndũ mangĩ.

Nokĩagararu. Ĩyo nĩ ndahĩkio. Ĩĩ na ndahĩkio nĩ mbũri. Ti kũhonoka. Hĩhĩ. Wewe. Wewe. Na ndahĩkio nĩ kĩĩ? Nĩ mbũri. Nĩ mũndũ mũgo. Mũndũ mũgo. No nginya gwethwo mũndũ. Tiga ũguo mũrumaga mũndũ mũgo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩka ndahĩkio tiga mũndũ mũgo.

cigĩthiĩ ũgĩthiĩ kĩoro ũkĩnyitwo ningĩ nĩ ĩrĩa ya mũkundu ĩ mĩrimũ ĩtarahona wakĩigua nĩ kĩagararu na kũrĩa ciĩga ũru wanyita rĩu wae, nĩ kaba thirĩ tondũ thirĩ twaũmenya rĩ twamenya twahona twahona nĩ kuga tugaga nĩ tũkũrĩha tũkarĩhio nĩ watho na tũkahona tũkohorerwo kĩoho. ĩĩ nĩ ũhoro ũcio ũkagĩa so ndũkamake mũno tondũ wa thiirĩ, thiirĩ nĩ tũkũrĩha na thiirĩ no tũũcangĩre, ĩnĩ thiirĩ ũngĩgĩcangĩrwo nĩ andũ angĩ my brother ndũgũkua twĩ ho na twĩ na indo tondũ wa thiirĩ wa mami aca nĩ tũkũrĩha tũgũcangana ĩni tutachangana yeah na tũrĩhe thiirĩ ĩnĩ nĩ wakĩigua. So nĩ kaba tũkĩrangĩra wega maũndũ mothe magĩrĩre. Ya, tũrũgamĩrĩirwo nĩ Nyamũgo TV na tũkĩrĩ gũkũ kwa Foden Herbs Clinic in conjunction with Jaden Smiles. Jaden Smiles mena department igĩrĩ, kwĩna department ya kũrigita mĩrimũ yothe. na kwĩna department ya mayo Jaden yeah. na tũhũthagĩra mixture of indigenous herbal treat no no tũgĩcokaga tũgakĩhũthĩra ũrigitani ũyũ ũngĩ wa gũgĩũka ũyũ wa nyakebu wa nyakebu wa nyakerũ na nĩ njugaga nyakerũ gũtirĩ kĩndũ atũbundithirie Ithuĩ twarĩ ogĩ, by the way, nĩ twarigitaga magego, niĩ ngĩrigitaga magego na njĩra ya kĩmerera, nĩ wakĩigua? Nĩ twarigitaga magego na njĩra ya kĩmerera. Nĩ twarigitaga mĩrimũ ĩno ĩngĩ na njĩra ya kĩmerera. Mũthũngũ okire gũtuonia kĩndũ gĩtagwo value addition, na korwo ndokire bado, rĩu tũngĩrĩ nayo, ĩni, twakĩrĩ ogĩ. Nĩ wakĩigua rĩu mũgacikũ o na njiguaga nĩwe wathondekete njiko.

ini na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe atũbundithĩtie aca no gũtũ program no it's only programming us ore kũnjĩra mĩaka ĩyo tũtingĩkĩraga nguo tũngĩkĩraga nguo na nĩ tũngĩthondekete ngari citũ cia bata mũno ini ya ya ya na onokorwo tũtingĩkĩrĩ na ndege rĩ gũthondeka ndege rĩ tondũ tũ- tũragĩthondeka ndege na tũtirenda gũthiĩ tũ- tũ- tũrenda gũikara gũkũ no indo ta meri nĩ tũngĩturĩte ya ona ndege icio no tũngĩturĩte kĩrĩa andũ ũgĩ ya ona rĩu kwanza rĩu nĩ gũprogramu na kũninĩrwo ũgĩ witũ na kuohwo meciria Kũohwo meciria, kũohwo meciria, tũkĩragwo akiri ni nywele, kila mtu ako na zake. Magacoka magatwĩra twenje. Nĩ tuona? Magatwĩra akiri ni nywele, magacoka magatũrehera kĩnyũthi. Wona? Nĩnduona. Tekiri ni nywere macoka makarehe kĩnyoni. No kuga andũ ta ithuĩ tũtikĩrĩ na hakiri nĩguo marenda kuga. No ithuĩ twarĩ na maũndũ maitũ. So nĩkĩo ndĩrakwĩra gũkũ kwa Jaden Smiles Kenya tũrarigita mĩrimũ yothe yothe yothe yothe yothe na mũndũ ndagathĩnĩke. Mũrehei twambe tũmũragũrĩre tũmenye kana nĩ mũrimũ kana nĩ ndwari. okorwo nĩ mũrimũ ngamũtũma rabu harĩa Jaden Smile Lab akamba agathimwo, yeah ĩni, tondũ kũrĩ andũ angĩ nao mahũthagĩra ndawa ona ndawa ya magego ona matirahona magego no mararĩo, kumbe mena thirĩ wa ngoima, tũcemanie harĩa tũragũre, thayũ, tũmenyane na kũ, thayũ thayũ, yeah.